א איד שיקט אריין אזא שאלה, כ'לייג אוועק געלט יעדע חודש, ביי די וועי מען שיקט אריין שאלות דורך א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, סאו איך לייג אוועק געלט יעדע חודש אין די מארקעט פאר די לאנג טערם, למשל ריטייערמענט, וואלט עס געווען קלוג פאר מיך עס אריינצולייגן אין SPXL אנשטאטס SPY? ווייל דאס וואקסט דריי מאל אזוי סאך ווי די SPY, אפילו איך פארשטיי אויך אז ס'קען אויך אראפגיין דריי מאל אזוי סאך, אבער איך בין דאך דא פאר די לאנג טערם, און איך וועל האבן סאך גרעסערע ריטערנס אין די לאנג טערם אויב איך גיי אין א פלאץ וואס ס'גייט וואקסן דריי מאל אזוי סאך, עד כאן השאלה וואס די איד פרעגט. אקעי. סאו, לאמיר אביסל צונעמען די זאך דא. פאר איך גיי אריין און ענטפערן די שאלה, צו ס'לוינט זיך אריינצולייגן אין SPXL אנשטאטס SPY ווייל ס'וואקסט דריי מאל אזוי סאך, איז אסאך אירע וועלן פרעגן וואס איז SPXL? SPY מיין איך ווייסן שוין כמעט יעדער איינער וואס ס'איז, מ'קען עס נאכאמאל געבן א טאטש וואס ס'איז, באט וואס אין די וועלט איז די SPXL פון וואס דו רעדסט דא? וואס מיינט עס? אין די פראגראם זעמיר אונז אייביג פארנומען צו שעירן איידיעס מיט מהלכים וואס ס'קען דיך העלפן בעזר השם צו מצליח זיין פיינענשעלי. וואס האסט דיך אמאל אפגעשטעלט און טראכטן וואס וואלט ווען געשען אויב חס ושלום דו ווערסט נישט געזונט און דיין אינקאם שטעלט זיך פלוצלינג אפ? דאס איז עקזעקטלי פארוואס אונז האמיר געעפנט א קאמפאני סמארט אינקאם פראטעקשאן, דיך צו העלפן פראטעקטן דיין. טייערסטע עסעט וואס דו פארמאגסט, וואס דאס איז דיין מעגליכקייט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף צו פארדינען א אינקאם. ס'איז זייער א שנעלע זאך און זייער גרינג צו זען וואס דו קענסט קוואליפייען פאר דעם. דו קענסט גיין צו סמארט אינקאם פראטעקשאן דאט קאם און דו קענסט דארט באקומען א קוואוט אדער סקעדזשלען א שנעלע פאון קאל איבערצוגיין וואס דיינע אפשענס זענען. ווארט נישט ביז ס'איז צו שפעט, נעם דיר אפאר מינוט היינט און מאך זיכער אז דיין אינקאם איז פראטעקטעד. יעצט לאמיר צוריק גיין צום שיעור. סאו SPY פארשטייט יעדער איינער איז א ETF, עקסטשעינדזש טרעידעד פאנדס, וואס ס'טרעקט די עס ענד פי פֿינף הונדערט, וואס דאס מיינט אז ס'אינוועסט אין אלע פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס פון די יונייטעד סטעיטס. ס'איז איינס פון די מערסטע פאפולער, מערסטע רילייעבל וועגן וויאזוי א מענטש קען אינוועסטן פאר לאנג טערם גראוט, ווייל היסטאריקלי האט די עס ענד פי פֿינף הונדערט ריטורנט צווישן אַכט און צען פראצענט אויף די לאנג טערם. דאס איז SPY. יעצט פאר איך גיי מסביר זיין וואס SPXL איז, וויל איך אויך מענטשענען אז ס'איז נישט די בעסטע פלאץ על פי רוב צו אינוועסטן פאר די לאנג טערם אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט דורך די עס פי וויי. עס פי וויי איז אויך נישט די בעסטע פלאץ. פארוואס? ווייל ס'האט אסאך פי'ס און דו קענסט אינוועסטן אין פלעצער וואס ס'האט נישט אזוי סאך פי'ס ווי למשל דורך א אינדעקס פאנד. פיידעליטי האט אזעלכע אינדעקס פאנדס וואס אונז האבן שוין גערעדט כמה פעמים פון דעם. סאו, אין די לאנג טערם אז דו ווילסט אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז עס פי וויי געווענליך נישט די בעסטע פלאץ. אקעי. באט דו ווייסט שוין וואס SPY איז? SPY איז א גוטע פלאץ, אבער ס'דא בעסערע פלעצער. יעצט גיימער אונז רעדן וואס איז SPXL. SPXL איז א לעווערידזשד ETF. וואס מיינט א לעווערידזשד ETF? לעווערידזש מיינט אז איך קען נוצן אנדערע מענטשנ'ס געלט אויך, די באנק'ס געלט, למשל אז דו קויפסט א הויז מיט א מארגעדזש מיינט עס אז דו האסט געקויפט א הויז מיט לעווערידזש, אז דו האסט א ביזנעס און דו בארגסט געלט כדי צו קענען מאכן געלט מיינט עס אז דו לעווערידזשט. געלט פון א צווייטן. סאו SPXL איז א לעוורידזשד ETF, דאס מיינט אז ס'איז דיזיינט צו דעליווערן דריי מאל אזוי סאך ווי די דעילי ריטורנס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט. דאס מיינט אזוי, למשל, אויב די עס ענד פי פֿינף הונדערט גייט היינט ארויף מיט איין פראצענט, גייט דיין געלט אויב ס'איז אינוועסטעד אין SPXL ארויפגיין מיט דרײַ פראצענט, סאו ס'איז דרײַ מאל לעווערידזש. אויב די עס ענד פי פֿינף הונדערט גייט היינט אראפ מיט איין פראצענט, איז די SPXL גייט אויך דראפן מיט דרײַ פראצענט. סאו אויבן אויף, אויב דו ביסט דא פאר די לאנג טערם און דו ביליוו'סט אז די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז א גוטע אינוועסטמענט פאר דיר, סאונדס עס עמעזינג! קענסט טריפלען דיין ריטורן, אַכט פראצענט עס ענד פי פֿינף הונדערט, אַכט.

איז א זאך וואס ס'ווערט ריסעט יעדן טאג, נישט די לאנג טערם אזוי ווי די עס ענד פי פֿינף הונדערט אין די לאנג טערם, נאר ס'ווערט ריסעט יעדן טאג, און דאס איז א זאך וואס ס'צומישט רוב מענטשן, און לאמיך עס טרייען צו עקספלעינען די מערסטע קלאר וואס איך קען. ווען דו קוקסט אויף עס פי עקס על איז עס געמאכט געווארן צו דיך געבן דריי מאל אזוי סאך פון די דעילי ריטורנס, נישט דריי מאל אזוי סאך פון די לאנג טערם ריטורנס. לאמיר דיר געבן א משל. לאמיר זאגן היינט, איין טאג, דעי וואן, לאמיר עס אנרופן די ערשטע טאג, זונטאג. אקעי, זונטאג איז נישט קיין גוטע משל, ווייל זונטאג איז די מארקעט נישט אפן. לאמיר זאגן איין טאג, מאנטאג. מאנטאג, עס ענד פי פֿינף הונדערט איז ארויפגעגאנגען מיט איין פראצענט. עס פי עקס איז ארויף מיט דריי פראצענט, יא? די צווייטע טאג,

און דעי וואן איין דאלער, סאו מיינט דאס אז נאך דעי וואן, בסוף פון דעי וואן, האב איך הונדערט מיט איין דאלער. נעקסטע טאג, דעי נאמבער טו, כ'האב, כ'פאנג יעצט אן מיט הונדערט און איין דאלער, און יעצט איז עס ענד פי פֿינף הונדערט אראפגעגאנגען מיט איין פראצענט, מיט וויפיל איז מיין פארטפאליאו אראפגעגאנגען? נישט מיט איין דאלער, מיט א דאלער מיט איין סענט, פארוואס? ווייל איך האב דאך שוין יעצט וואן נאו וואן, סאו יעצט קומט אויס אז איך האב געפאלן, מיין פארטפאליאו איז געפאלן מיט איין פערצענט פון וואן נאו וואן, וויפיל איז איין פערצענט פון וואן נאו וואן? הונדערט דאלער מיט איין סענט, מיינט עס אז מיין פארטפאליאו שטייט יעצט די נאמבער דא ביי ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין, הגם האסט נישט געמאכט האסט נישט פארלוירן אין פערסענטיזשעס, האסט געמאכט איין פראצענט און דו האסט פארלוירן איין פראצענט, אבער האסט געמאכט איין דאלער און דו האסט פארלוירן א דאלער מיט א סענט, קומט אויס ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין מיט וואס דו ביסט געבליבן ביי די ענד פון די נומבער טא. קענסטו זאגן איין פעני נישט קיין ביג דיל, פיין, עקזעקטלי נישט קיין ביג דיל, סאו איך האלט יעצט ביי ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין, כמעט ווי איך האב אנגעפאנגען, הונדערט דאלער. מיינוס איין סענט. דאס איז געווען די מעשה מיט SPY, עסומינג נישט קיין דא קיין טשארדזשעס, כ'גיי פלעין פשוט מארקעט ריטערנס, דאס איז געווען מיין ריסק און מיין מיין אפ און מיין דאון ביי SPY. יעצט גיי מיר אונז גיין וויזיטן XPXL וואס אלעס געשענט דרײַ מאל אזוי סאך. דעי נאמבער וואן האבן מיר אונז געשמועסט, די מארקעט איז ארויפגעגאנגען מיט איין פראצענט, איך האב אנגעהויבן הונדערט דאלער, די זעלבע הונדערט דאלער די נאמבער וואן, די מארקעט איז ארויף געגאנגען מיט איין פערצענט, מיט וויפיל איז מיין SPXL פאזישן ארויף געגאנגען? אלעס איז דאך טיימס טרי, איא? קומט אויס אז מיין SPXL פאזישן איז ארויף געגאנגען מיט דרײַ פערצענט, וויפיל איז דרײַ פערצענט פון הונדערט דאלער? וואן הונדערט טרי, עס קומט אויס די נאמבער וואן האב איך אין מיין אקאונט הונדערט און טרי דאלערס פון SPXL. יעצט גיימער צו די נאמבער טא, די זעלבע מארקעט ווי פריער, יעצט איז די עס ענד פי פייוו הונדערט אראפגעגאנגען מיט איין פערסענט, מיט וויפיל פאנג איך אן? מיט וואן נאו טרי, יעצט לאמיר דיך פרעגן וויפיל איז דרײַ פערסענט פון וואן נאו טרי? וויפיל איז יעצט מיין אקאונט? דרײַ פערסענט פון הונדערט דאלער איז דרײַ דאלער, אבער דרײַ פערסענט פון וואן נאו טרי איז יעצט שוין דרײַ דאלער מיט נײַן סענט. ס'קומט אויס אז מיין אקאונט האלט יעצט ביי ניינטי ניין פוינט ניינטי וואן אנשטאטס ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין. כ'ווייס אז ס'קען זיין אביסל קאנפיוזינג קאלקולעישאנס, נעם ארויס דיין קאלקולעיטער, הער איבער וואס כ'האב דאס געזאגט און רעכן דאס אויס מיט א קאלקולעיטער, וועסטו אנהייבן צו כאפן וואס איך זאג דיר, אז ס'איז טאקע געווען די זעלבע ברעיק איווען פערסענטעדזש ווייז, אבער למעשה האלט איך יעצט מיין אקאונט אראפ מיט ניין סענט, פון די לעווערידזש אי טי עף עס פי עקס על אנשטאטס נײַן דיר נײַן פוינט נײַן דיר נײַן וואס איך וואלט ווען געהאט מיט די עס ענד פי פֿינף הונדערט. סאו אפילו די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז בעסיקלי פלעט אווער די טעג האסטו פארלוירן געלט. אין ריטערנס קענסטו זאגן wow איך בין ברעיק איווען באט ס'איז נישט אמת ביסט נישט ברעיק איווען די ביסט אין א לאס ווי דאס ווערט אנגערופן וואס אונז האמיר יעצט איבערגעשמועסט ווערט אנגערופן וואלעטיליטי דיקעי דאס מיינט אז די אקאונט ווערט ווייניגער ווערט, פארוואס? וועגן וואלעטיליטי, ווייל ס'גייט מיט אזעלכע ווילדע מאווס ארויף און אזעלכע ווילדע מאווס אראפ, קען אויסקומען אז דו זאלסט פארלירן געלט וועגן די וואלעטיליטי, און ווי מער די מארקעט האט א באונס פון ארויף און אראפ, ווען ווען דו אינוועסט סתם אזוי אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, קוקסטו נישט אויף די באונס פון ארויף און אראפ, ווייל דו קוקסט אויף די עווערידזש, אבער למעשה איז די עוורידזש קומט אן דורך ארויף און אראפ און וויבאלד ס'קומט אן אויף די וועג קען די עפעקט אויפעסן דיינע ריטערנס אווער טיים אויב דו גייסט אין א פלאץ וואס איז לעוורידזשד סאו אפילו אויב דו גייסט האלטן די SPXL פאר די לאנג טערם די פעקט אז ס'ריסעט זיך יעדן טאג די ארויף און אראפ ריסעט זיך יעדן טאג קען ארבעטן קעגן דיר עספעשעלי ווען די מארקעט איז וואלעטייל און ס'קען דיך אנדערפערפארם זייער שטארק און אפילו דיך געבן סאך א קלענערע ריטערן וואס דו וואלסט ווען געהאט אין די SPY, אפילו די SPY וואלט דיך געגעבן א שיינע ריטערן וואלסטו געמיינט אז דאס וואלט דיר געדארפט געבן א דריי מאל אזוי שטארק, ניין דו קענסט דיך דערזעהן סוף יאר אדער סוף פון א לאנג טערם מיט ווייניגער ווי דו וואלסט ווען געהאט אין די SPY. סאו לאמיר געבן אביסל א גיי איבער די ריסק פון עס. אזוי ווי ס'נוצט לעווערידזש, קומט אויס לעווערידזש מיינט אז דו אינוועסט געבארגטע געלט. קומט אויס אז דו מאכסט גרעסער דו זאלסט קענען מער מאכן, און מאכסט אויך גרעסער אז דו זאלסט קענען מער פארלירן. און אויב די מארקעט וואלט ווען נאר ארויף געגאנגען וואלסטו טאקע געמאכט מער. אבער וויבאלד די מארקעט גייט דאך אראפ אויך, בשעת די מארקעט גייט אראפ איז דיין לאסס מאלטיפלייד אז די מאכט פארלירסט סאך מער ווי טיימס טרי וואס די וואלסט ווען פארלוירן ווען די ביסט ווען די ביסט אין די SPY סתם אזוי אקעי אדער אין די אינדעקס פאנד די ראלער קאוסטער סאיז ממש א ראלער קאוסטער ארויף און אראפ און סקען אויסער דעם פון די נומבערס קען עס דיך אויכעט מוראדיג מוראדיג אויסדרעינען ס'קען זיין אסאך מאל פאר פאר רוב מענטשן איז עס עמאשענעלי ווערי ווערי הארד טו הענדל, ס'איז זייער שווער צו הענדלען, ספעשעלי דו רעדסט דא פון ריטייערמענט וואס דו ווילסט האבן די געלט, שווערע געהארעוועטע געלט וואס דו לייגסט אוועק פאר ריטייערמענט, און דו זעסט געוויסע טעג אזעלכע ריזיגע לאסעס, קען עס זיין זייער א שווערע זאך אפילו דו קענסט טראכטן איך בין דא פאר די לאנג טערם, כ'קעיר נישט, אבער צווישן דיר און מיר גערעדט, ווען די מארקעט, ווען דיין פארטפאליאו גייט דראפן פֿערציק פראצענט אין איין חודש, רוב מענטשן פעניקן, און זאגן ניין, לאמיך לאמיך גיין פארקויפן, לאמיך צומאכן מיינע פאזישענס, און דו גייסט עס פארקויפן אין די ווארסט צייט, אריין לאקן דיינע לאסעס, און וועסט דיך נאר דערזען מיט ווייניגער ווי דו וואלסט ווען געהאט ווען דו גייסט פלענען די SPY, נאר ווייל דו וואלסט עס נישט געקענט הענדלען. סאו ס'איז נישט געמאכט געווארן פאר א לאנג טערם האלדינג בכלל, ס'איז אזוי ווי א, די SPXL בעיקר איז געמאכט געווארן פאר שארט טערם טרעידס. מענטשן וואס וואטשן די מארקעט דעילי און זיי ווייסן וואס זיי זוכן אין די היינטיגע טאג, סאו היינט האב איך א פלאן צו מאכן מער געלט ווייל די מארקעט גייט ארויפגיין, אה, עס פי עקסעל קען זיין א גוטע זאך פאר דיר, נישט אז כ'זאג אז ס'איז רעקאמענדעד צו טון, באט ס'איז דא מענטשן וואס זיי טרעידן, זענען דעי טרעידערס, אבער פאר איינער וואס איז איצט דא אין א מיינדסעט פון סעט איט און פארגעט איט, צוואַנציק דרייסיג יאר איז עס פי עקסעל נישט געמאכט געווארן. אויב דו ווילסט לאנג טערם וועלט די קלוגסטע זאך, טו עס א סימפל וועג, א דיווערסיפייד סטרעטעדזשי, למשל עס פי וויי אדער א אינדעקס פאנד, אדער גיי מיט א ראובאו אדווייזער וואס אונז האבן שוין גערעדט אסאך מאל, וואס ס'בויט דיך א פארטפאליאו בעיסד אויף דיינע פערסענעל גאולס, בעיסד אויף וויפיל יארן דו האסט ביז דיין גאול, ביז דיין ריטייערמענט וכדומה, און לויט דעם בילט ער דיך וויפיל זאל זיין אין די מארקעט און עקוויטיס, וויפיל זאל זיין אין באנדס וכדומה. למעשה, פיינעל טעיק עוועי, ס'איז אזוי ווי א רעיס קאר, אקעי? SPX ער אזוי ווי א רעיס קאר, ס'גייט זייער זייער שנעל. און ס'זעט אויס וואו, קוק ווי שנעל מ'קען אנקומען, אבער ס'האט אויך ריזיגע ריסק, און אויסער דעם קאסט דיך עס אויך אסאך טיילענאל, ווייל ס'האט אסאך סטרעס, און די די די די רוב מענטשן איז עס ווערי הארד טו קאנטראלן, די גייסט עס נישט קענען קאנטראלן, אויב די מאכסט די ראונג מאוו, פלעין וועגן דיינע עמאושענס האבן דיר געשפילט יענע טאג, איז דו גייסט צודרייט ווערן, דיין אינוועסטמענטס גייט צודרייט ווערן, אזוי ווי א רעיס קאר, די קאר קען טאקע אנקומען זייער זייער ווייט, אבער ס'קען גוט קרעשן אז ס'זאל בכלל נישט אנקומען ווי דו ווילסט אראנקומען, פון די אנדערע זייט אז דו אינוועסט אין סימפל SPY אדער אין א אינדעקס פאנד, למשל ביי פידעליטי, איז עס א דיפענדעבל, א זאך וואס דו קענסט דיפענדן א נארמאלע קאר, דו זעצט דיך אריין, דו ווייסט ווי דו צינדסט אן די קאר, דו ווייסט אז דו פארסט, דו ווייסט אז אונטער נארמאלע אומשטענדן דו גייסט גיין אויף די ספיד לימיט, אפילו דו זאלסט גיין אפאר נומבערס העכער די ספיד לימיט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, בדרך הטבע, מיטן מענטשליכן שכל, גייסטו אנקומען ווי דו דארפסט אנקומען, און ס'קען זיין ס'איז נישט אזוי עקסייטינג און א רעיס קאר, wow, ס'טוט זיך, די האר פליעט, די פייערס פליעט און ס'איז קומט אריין א ווינט און מ'מאכט א נויז און ס'איז לעבעדיג און ס'קומט אן אפשר מ'קען אנקומען שנעלער, ס'איז דא אזא מעגליכקייט אנצוקומען שנעלער, באט ס'קומט אן מיט אסאך אסאך סטרעס, אסאך עמאשענעל פרעשור, און ס'איז דא אויך א טשענס אז די גייסט נישט אנקומען חס ושלום, סאו אויסער אויב די ביסט א עכטע עקספיריענס טרעידער וואס די זוכסט אויף היינט עפעס צי אקאמפלישן מאוסט אוו די טיים איז די בעסטע עצה סטיק צו די SPY אדער צו א דיווערסיפייד פארטפאליאו אדער צו א אינדעקס פאנד טריי נישט צו זיין קלוגער ווי די מארקעט טריי נישט צו קומען מיט לעווערידזש אויסער אויב דו ווייסט וואן הונדערט פערצענט וואס דו טוסט און דאס קען זיין א אנדערע זאך.